Waýý, töweregime gelip gürrüň edip goýmadygy. Köşeşmediler, köşeşmara, köşeş. Köşeşdim. Köşeşdim. Men gowy. Kim bir az gülýärdi. Diýmek, alo getirip berdi. Geçiň oňa ýagy, däli adyny gazanyn, o güne ýanyp, bulaw bary günüňe ýanaýyn. Ýa bu işgärlere ýüz berýäňmi? Bary kassada otyrlar-la, işleri ýok-la bular. Jigim. Sporta ýaprak salmak. Aý, ýok. Sen şo düşünmän ýok diýýäň-dä. Men saňa ýaprak sarma diýýän, jigim. Ýok, ýok. Näme? Sadypda kaşany azrak iýdiňmi? Hä? Ýa sadyby öýüňizdäkiler äkidip iýdiň alyp gaýtmadylarmy agşam atypda? Düşüneňok öýdýän, hä? Jigim,

Gepiň gutaran ýokmy şol? Ýok ýok.
Mümkin däl daş kafe näme kafe. Alo getir.
Jigim ýaprak sarma ýok diýýäňdir. Hiç ýüzüňem ýitgänokda. Näme o taýdakylar ýatyp aýry galýalarmy? Oturyp kofe içip aýry galýalarmy? Hä? Ýaprak sarma bäşimiziň içine taýyn bolsun. Şu gün men ýaprak sarmalaň bahasyny nöwçek. Biz gaty ýygy galypdyrsa, biz beýdip ýygy galmaly adamlar däl. Biz diňe öňe ýöremeli. Öňe idep beýer bumy jigim. Kafeň adyna näme diýdiň jigimjan. Aloe getir.
Wiý.
Aloe getir bolsa ýaprak sarmany meň öňüme getir bolmy. Bam jigim. Sypatdyň. Ha getirdiň he. Bolýa bar gidiber. Ýa bular gyssatsaň derrew döretýärler sarmany. Gaýnym şeýle etdi dagy. Şu pulum ýok diýip sähel gözümi ýaşartýan muny. Derrew çykaryp berýär. Bagyp bolmasa diýe gerek et. Köp gün ýok gelinjan diýip bilýär dagy. Ine sarmat. Biz şuňa ýaprak sarmat diýýär. Bahasynam size goýýar. Aýdyň mähriban müşderimiz. Bahasyny näçe manatdan etsek siziň göwnüňize ýarap bolar. Kommentariýaçyga ýazyň. Maraljan, Maral ýeňňejemjan, şuň bahasyny plança manat etseňiz, sizden hoşal bolardyk diýseňiz, biz hem siziň isleglerinizi kanagatlandyrarys. Dagy beý diýsegem bir bäş manat, on manat diýmäň geý sizem bir. Özüňiz bir gowuja diýip bir yntap bilen bir gowuja bahajyklary ýazyň, özüňize ylaýyjak bahany. Bizem şoň boýunça-da onda siziň göwnüňize ýarar. Bolýamy? Ana. Gowuja öz elden bilenjik ýasat. Tagamy? Ägit, tagamy bal ýaly. Beh, görkez şuna, şular bar ýaly. Aý näme taýpaýaň, gyba oglan. Sypatyň. Ana şun ýaly bar ýa mähriban. Ene şular ýaly nirden çykdyk et şun ene üstüniň limony bilen. Şeýle de şular ýaljak süzmesi bilen. Ha bu. Ak gözeliň süzmesinden, ene gülüň hem limonundan, aňyrky 38 PMK-daky ýaprakçy ene baýyň hem ýapragyndan, Hak barysy bilen tüwsem menden öz elim bilen tarap tarap bişirýän. Hemmäňize alow efirde garaşýan. On iki nol nol ýetmiş ýedi on iki nol nol segsen sekizde garaşýan. Aşşadanyňyzy owadan saklan. Garaýsym habbasy. Aý bizem okuw gutarýanam gördük beýle wezeraçylyk göremzok. Ynhym, ekzaminimiz zeňk-zeňk Humaý jigitiniň yzynda, surata düşmelimiz zeňk-zeňk Humaý jigitiniň yzynda, agyz ýöne oturyşygymyz Humaý yzynda, Allaý tutaý ýöne iş bilen däl dost jan dogany. Humaý özi gutaranda nähili bolduka, jigisi gutaranda şeýdip heňk-heňk edip işde görnenok, özi gutaranmasy dagy öýüne bir hepdeläp öýüne-de garan däldir weli. Bolsa-da uçup gitmändir özi gutaryp mekdebini. Mugallym öwretdi okamagy elipbi, Öwrediler maňa bolmagy edepli. Goý sesiňi, şumjarma! Näme, hiňňil uçaryňla günä döküljekmi? Jirip gitdiň, gaýtdyň, jirip gitdiň, gaýtdyň. Uçaryma tormy gaýdyber-dä! Goý sesiňi, ana goňşular seretýär. Ah, gowumy siňir, gowumy ýagdaýlaryň? Ah, gyzymy durmuşa çykarjak bolýan şu wagt. Patasyny görüp gelýän. Durmuşa çykjak, gäl, ýüregem bolýar dost-da. Ah, çykdy. Agyz, öldüm-le seniň hiňňirlikden gözläp. Näme men agyr ýük boldum-la uzak gün şu gün bäş kile baklažkaly suw göteren ýalak boldum-la ýöne öldürdiň-le öldürdiň egnimden asylşyp. Wiý, bu näme? Waý çagajygym, wiý, garyma girmelik dana hiňňirlikden gyzymy alyp gelýändirme biriniň çagasyny göterip gaýdypdyryn. Wiý, bu çagajygymyň demem çykanok-a aglamagam. Agyz, egnimde asylşyp agyr ýük bar diýsem asyl bu çagajygy alyp gaýdypdyryn-a. Indi bir ýerden düşürip ugradyp goýbersemä yzyny tapmaz. Hany alo getirdim häzir sen gowy edip garynjyňy doýraýyn balajygym. Karta ýalaklap öz gelen ýoluňy taparsyň. Ýer balam sen iýdireýin. Gaýdy yzyňa gyz. El ýüzüňi ýuwup ondan gir. Agyz ýüzüňe de çikileş paklýoka çalypsyň. Bitiräýme kanalizasyýany. Boldy. Çyk, ýür, gir. Şymjarma, şymjarma, klientler gelende aglaryňy bildirme, ýylgyr. Ýeri galýaçam menem saňa nahar bereýin. Näme etjek çagam? Alyp git bu palogy nirä yzyňa girip barýaň. Şunam aýak astynda goý teňňelik diýip millet heý. Gel uçalyň birkin gelip üç gün watana gurban men aýdaýyn size aýdymy.